Salam mähriban dostlar. Gowy ýa deli. Janyňyz sagmy. Sag salamat ýörmüsiňiz. Her biriňize berk jan saglyk arzuw edýän. Işiňizde üstünlik maşgalaňyza agzybirlik. Meni gollaýan Alla gollasyn, meni sylaýan Alla sylasyn. Görjegiňiz gowy bolsun, geljegiňiz gowy bolsun. Ýurduň daşyndaky. Türkmenlerimizem sag-amanja öz ýurdumyza, ata Watan Türkmenistan topragymyza dolanyp gelip, maşgalasynyň arasynda agzybir bagtly durmuşda baky Bitarap ýurdumyzda hezil edip ýaşasyn. Haýsy ýurtda ýok kynçylyk? Dogry dämi? Ýa nädogrymy? Ine size ýeneden bir sudnama. Oçurdy dular. Ine görşüňiz ýa mähriban adamlar. Diri sudnama ýurduň daş oby diýeniz. Nämesi gowy? Çörek aljak bolup durup kabara galyp oçurdy durýar. Onda znaçit bu ýurtda-da çörege zar bolýarlar. Şeýle dämi? Ine, elementarny zat. Maryna gamburgy almak üçinmi, nämemi? Hawa, gamburgy almak üçin. Ullakan ösen döwlet diýjeksiň. Oçurda duruşlaryny görseňiz. Bir döwüm çörege zar bolup dur. Biziň döwlet Allajana müň şükür, ondan iki müň esse gowy. Gamburgy-a oçurda durlar, gamburg iýjek bolup. Bizde açyşan satylyp dur geliber pažalysta. Mähriban dostlar. Ýadyňyza düşýän bolsa kim meň tiktogyma podpisçik bolan bolsa şo podpisçiklerim bilýändir. Tiktokda men bir wideo goýdum. Türkiýede iki sany türkmen gyz diýip. Şu iki sany türkmen gyz barada men size gysgajyk gürrüň göreýin. Ol türkmen gyzlar Azerbaýjan däl, Azari däl, kommentariýa ýazdyňyz. Azerbaýjan, Azari ýene näme diýip. Olar hakykatdan hem türkmen gyzlar, özem Myrat Kurbanowyň toparyna goşulan iki sany gyz şo, zenan. Özlerem Myrat Kurbanow gruppasyna goşulýar. Mitinge çykyp ýörler, ýene näme edip ýörler, daže şoň nemesinde çykyşam edýärler. Aý ýur deýle ýurt beýle. Ine sudnama men şo wideony näme üçin goýdum? Birinji goýan manysym türkmen gyzlaryna azragam bolsa erkek ýigitler ýurduň daşynda ýaşaýanlar. görseňiz bir haýkuş diýiň birinjiden ikinjiden şular ýaly haramzada adamlaryň derdinden biziň türkmen gyzlarymyzyň namysyna depelejek bolýalar ýöne beý diýsem biziň türkmen gyzlarymyzyň namysy hiç haçan depelenmez çünki türkmen gelin gyzlarymyzyň arkasynda goç ýigit görogly deý är ýigit Är ogly deý türkmenler durandyr. Türkmenistan, Türkmenistanyň gujurly, gaýratly, edepli, medeniýetli erkek ýigitleri durandyr. Mähriban dostlar, ine size şo wideony ýenem täzeden goýjak. Görüň, bular hakykatdanam türkmenler.

Kaç kere? Iki kere yaparsan. İster bir kere ister iki kere. Otele gitsen otel 200 alıyor. Ben de tuzu kestim canım. Bizde kek. Gördüňizmi? Görşüňiz ýaly şular hakykatdan hem türkmen. Öldürem türkmeniň abraýyny, namysyny ýere depeläp ýören haramzada jelep. Mähriban adamlar. Indi size ýeneden bir wideo. Bu wideo üns berip seretseňiz, bärde bir türkmen oglany Türkiýe döwletinde dilegçilik edýär. Men şu wideony siziň dykgatyňyza görkezýän. Görüň.

Biziň memleketde barmy beýle insanlar? Herkes ekmek parasy ýerden. Sen çocukmy? Şol oglan türkmen oglan. Eger şol oglany tanan bolsaňyz. Bir wagt şol oglana Kakamyrat Gandon, Myrat Gandon, Sapar Gandon, Halmyrat Gandon we beýleki birgiden haramzada watan dönükleriniň gandonlary kömek edýän, näme edýän diýip bu bendäni alnap, Puly çürkäp, pasportynam ýitirýärler, hemme zadyny ýitirýärler. Bul oglan haýyşy boýunça entek doly tanatmazlygyny isledi. Nesip bolsa, ýakyn günde şul oglanyň ähli gürrüňlerini her bir kim şuňa azar beren bolsa, Kim şol oglanyň puluny alan bolsa, haýsy watan dönüginiň gepine giden bolsa, şol oglan ähli hakykatlary aýdyp berer. Ine indi men size näme üçin şuny goýdum, şoň manysyna düşündiňizmi? Bular aý pylan ölüpdir, pylan näme edipdir, pylan jaýlamaly ýa pylana kömek etmeli, ýene pylan etmeli diýip gürleýärler. Häzir Jumat men ýene bir zadyň üstüni açyp berjek. O näme zat? Sapar Gandon, Halmyrat Gandon bir wideo goýýa. Bagyşlaň meň Gandondyk gürlänime, men sögünip ýöne Watan dönükleri-dary wideo goýýa bir oglanjyk Şo ýerde bir ýigitmi, oglanmy, karoç, şonuň gözüni ýapyp operasiýa edýärler, ýene näme edýärler, kyrk ýedi müň lira berip operasiýa edýär, karzyna, diýip gürledi. Karzyna, otweçaýyma, kyrk ýedi müň lira, o, bileň näçe müň dollar bolýar? Hasaplan, konkulýatory eliňe al, telefonyňda bardyr, hasaplap gör, kyrk ýedi müň liraň näçe müň dollar bolýar? Onnoň men Türkiýedäki tanyş oglanlarma haýyşt etdim. E, Türkiýede pasportyňy goýsaň operasiýa edip berýän ekenler diýdim. Çynmy şo diýdim. Aýtsana diýdim, maňa diýdim. Konkretno gowy klientler kän karzyny operasiýa etdirjek diýdim-de reý. Barýa jaň edýärdi. Ýokka oň ýalat wapşe deregine Türkiýede ýok diýýä. Türkiýe döwletinde karz diýilen zat wapşe ýok. Öňde biri Nesiosy ertir gel diýip ýazyp goýar, edil şoňky ýalak. Düşündiňizmi? Şoň üçin ýenem-de ine size sudnama, biderek ýalan sözli gürrüňlere ynanmaň. Meni gollan, meni sylan, Alla sylasyn. Meni hormatlan, Alla hormatlasyn. Men özüm üçin däl, men siz üçin edýän şuny. Watanym üçin edýän. Gerek ýerinde şirin janymy gurban ederin ata Watanym topragym üçin. Öňde biri maňa bir sorag berýär, bir haramyň biri, Watan dönükleri diýip nämä düşünýäň diýip menden soraýar. Watan dönükleri diýip iýen topragyň depelisiň. Öz Watanyňy ikilik etseň, ejeň, ataň, tohum, tijiň, dogan, garyndaşyň, hossarlaryň. Şolara ikilik etseň, Watanyňa ikilik etdigiň. Watan diýmek, seň eneňdir, ataňdyr. Seň göbek ganyň daman ýeri, mukaddes topragyňdyr. Ýöne mähriban adamlar. Geliň, agzybir bolalyň. Birek-birege hemişe goldaw edeliň. Ýalňyş ýoldan ýöreýän adamlary dogry ýola düzetmek üçin ýüregimizden halal ýol bilen hereket edip, şolary düzetmegiň ugruna çykalyň. Hiç zatdan gorkmaň. Ýalňyş ýoldan ýöreýän adamy düzetmek Remezan aýynda iň uly sogapdyr. Eger kimde kim şoňa meňzeş wideolary ugratsa maňa, ýagny görşüňiz ýalak. Men internede goýaryn. Il günüň gözüni açaryn. Hoş sag boluň. Öz pikiriňizi kommentariýada ýazmagy unutmaň. We wideony hemme kim bilen paýlaşyň. Orazalaryňyz kabul bolsun.